Pe baiklah sudah jar nya kawan ai duitnya hilang jar kaitu kan. The fuck jar gesan. Halo dasan aku berataan dimanapun buhan ikam berada kawanlah disitu jua aku ada kawan ai han. Selamat datang gasan bubuhan ikam selamat datang kawanlah dimana lagi kawan ai amun kada di Oji channel nih kawan ai. Iih kam. Jadi kawan eh hari ini seperti biasa kita akan mereaksi pulang, mereaksi video-video dari bubuhan ikam. Dan aku sudah telat gitu nah. Video reaksi ini sudah telat gitu aku kada mau upload kawan eh soalnya ada kesibukan yang lain gitu nah. Ini kita aku sempat akan benar mau upload gasan bubuhan ikam neh ya kalau pasukan aksan. Nah, jadi kawan lah kita kada panjang-panjang lebar kawan eh, kita langsung aja ke video reaksinya kawan eh. Ini mantan nih, sana kuai munnya kada bungas, kada bungas ai sudah, jangan bapadah bungas. Memberi supan, tahulah.
Inya kaya ini kawan ai, bila kita ni kada bungas bapadah ai kada bungas ya kalo, kan jangan nang ibaratnya mendustai binian, heeh kan, tapi pulang wahini ikam kawa ditipu-tipu kaya itu nah, soalnya wahini macam-macam aplikasi kawan ai, macam-macam aplikasli aplikasi kaya itu nang maulah kita ni menjadi bungas bila di foto. Akaa iya padi hati. Ikan peda makan kawat. Permisi janda mawar.
Inya kaya ini kawan leh, iih bila janda nih ikam dasar auranya dasar lain. Hmm. Nalbread kawan nih nah.

Tulis di komentar lah. Hiih nyaman bubuhan pasukan aksan nih nya tahu nyaman kawa jua menuju kaitu nah heeh. Abah sayang, pilih mana? Daster merah daster kuning? Santa daster kuning daster kuning daster kuning.
Semok pon ai hiih lanjut aja kita. Oh iya iya iya. Kenapa kemira urang bepasangan. Hihi. Amun ikam tu kawannya jomblo jomblo ai. Kada usah mangangamira urang nang bapasangan. Hen. Kena malam malam ya kah meliati pidio ngini ikam sakit hati surangan. Ah. Cukup gin kawan ai. Hi-ih. Cukup sudah ikam betiktok nang kakaitu tu. Ayu ja kawan ai. Hi-ih. Ampun ikam jua ai sudah dunia nih ya kalau kami ini cuma menumpang aja. Mm -mm. Ini dasarnya kawan ai bila berpacaran lagi berpacaran tuh uma romantisnya ikam. Eh, eh. Cuma kena sudah jadi bini ya kalau han. Tahu watak asli nang kayak apa.

Pesan kawan ikam nang di belakang tadi kawan ai. Hiih. Bila handak bapidio tu babaju dulu. Basalawar panjang. Supan keliatan. Hiih supan keliatan nang kakawanan nang lain gitu nah. Cuku ikam karing kawan ai. panjang umur sayang ya mm -mm. nah oke okay, sayang lah makasih itu mendoakan kami eh, eh. soalnya aku tak buat kau naik kendaraan ku kendaraan beat sombong amat
nah ajar biniannya ya kalau kayak apa lagi gitu cuman mudahan aja pang kayak itu nah jangan dituruti kau nah ya mun kada lihai nang standing standing gitu harus dituruti kena pas menyelip binian kalau keingatan video ngini menuruti ya harus tersumbalit eh kada jadi Kada jadi baik kawan neh. Tawakannya maka kita. Bagus barang kawan neh. Nah, eh gasan buah nikam yang tahu jua siapa ngarannya kau nah Instagramnya apa kayak itu tulis di komentar. Nyaman bubuhannya tahu juga. Nah, kita viralakan terus gadis yang kakak ini nih. Mm -mm. Soalnya Banjarmasin bangga ini bisa jogetan kayak ini nih. Mm -mm. Kita Banjarmasin nih ya kalau harus memviralakan bidadari bidadari yang bunga-bungas tuh. Mm -mm. Kada kawa komentar aku kawan ai hiih sebuting aja aku kawa mengomentar bungas kawan ai hiih mantap limping kawan eh. tolonglah kawan lah itu nah bila ikam ada bisi masalah kawan eh. jangan dilampiasakan lawan limping ya kalau nya sudah limping gitu nah kan tolonglah ikam jangan melampiasakan lawan makanan tuh kasihan inya kawan ai ih nya sudah limping ya kalau ya ibaratnya limping nih kawan ai ibaratnya wadah yang paling uhu sudah ya kalau ih, ih jangan ikam lampiasakan ke situ mm -mm, bapadah lawan aku bujur-bujur nah kan ya kalau Chattingi aku kaitu nah, bapadah bujur-bujur kanapa apa yang ikam galauakan. Kada usah lempeng nah ikam hampa-hampas. Hiih. Ih dasarnya kawan ai sudah hiih dimana-mana sudah kaitu tu. Aku kawa naya ke Banjar ya kalo itu ke kotanya nih, jadi aku lalu di muka gang-gang yang kaya ya perumahan lah apa itu ya pokoknya jenisnya itu jenis perumahan lah di jadi kawa naya di gang-gang tu di muka tu iih kam kan ni musim libur sekolah ya kalo sabarataan kawa naya kulihat kekanakan tu mingkuti hp inya main tiktok. Sabarataan tuh sudah. Iih. Jadi ibaratnya aplikasi TikTok nih dasar merajalela banar kawan ai. Iih ikam. Tapi kada apa-apa ya kalau mungkin itu cara membuat bubuhannya bahagia kada apa-apa. Tarusakan haja, kembangakan tarus. cuma ku harap bubun ikam jaga jua kawan lah jaga kaitu nah jangan sembarangan menggunakan aplikasi tiktok tu humm.
Sanak nah, amun handak cisan kuat supaya kada parusak diandakin nah, andaki pair. Pernah dah kalu nang bakas pen anu tu nah pen nang bapicikan tu nah habis diambil pen itu nah dipasang ka sini nah kan jadinya inya lurus kada bingkuk nah nah.
Bagus tu kawan ai. Iih ya kalo han jadi bermanfaat gasan nang bubuhannya di rumah neh nang malihat video ikam.

Tik. Biar ibaratnya inya bahagia, kita kisah bahagia tu kada kawa. Yang namanya sakit hati tu tetap sakit hati kawan ai. Kecuali ikam kada sayang lawan inya ya kalo ai. Handak mambunguli aku lah. Tabungul siapang han. Tambuk ja kawan. Wahini ikam kawan ai kini bebinian wahini ibaratnya bakarudung kah kawan ai nang kada kah sudahnya ya kalo lihai lihai wahini bejugit ikam gara gara aplikasi tik Tuk ni kawan ai. Dua kacamatanya kawan ai. Nya ya kalo dipasang sabuting di atas kapala sabuting. Hiih lanjutakan aja ikam.

baik juga nih pinanya nih calon nih kau nih calon penerus bangsa nih ya kalau bujur ah jarko tadi lincah-lincah habis joget ih ih Pak, orang. Pak. Ikam dari tahun di mana? Orang rantau mambi duitan pacar ko. Lalu ya aku ni madam han. Nah, 170 kala jadinya.
Sini aku haji majurang. Ini nih kau nai. Eh eh. Nah jadi aku kaini lah bepasan gasan bubuhan ikam kakawananku lakian tuh bubuhan pasukan aksan. Nah ikam jangan seunjuk unjuk duit lawan pacar kawan nai. Nah, sebelum inya jadi bini ikam. Soalnya kenapa ya kalau Han? Inya kita nih bisa juga dibungulinya kau nay. Nah, ini pengalaman aku pribadi pang nang kayak itu ya kalau aku pernah kau nay mau unjuk duit gitu nah gasan binian jarnya membaiki HP jar kayak itu ya kalau Han. Aku unjuk duitnya kau nay sekalinya Pakai tu inya bajalanan lawan nang lain kawan ai kan. Imbah tu kutakuni jarku, kayapa nih apa nih HP, baiklah sudah jarnya kawan ai duitnya hilang jar kayatu kan. The fuck gasan ikam tu ya kalo. Satria if ditolaknya jua ya mahami oh ditolaknya jua bari maras. Nang basupra buruk. Aduh. Ada kawa komentar aku kawan ai. Eh, lanjut aja kita. Eh. Nah, baik dasternya kawan ai. Eh, eh. Nah. Nah, baik dasternya kalau nang di bawah. Nah. nah, jadi aku katuju melihat bibinian tuh karena yang bedestar tuh kam apalagi destarnya tuh ibaratnya yang lembut gitu nyaman dipandang eh destarnya Nah, ja- jadi kawan nih video nang baju kuning nih ya kalau video terakhir kita kayak itu nah. Nah, jadi aku hendak komentar dulu gasan nang ikam lah yang baju baju kuning gitu lincahi lagi bejugit kawan nih. Mm-mm. Lawan juga latar belakang tuh tadi dibaiki. Jangan nang tapi kuitan segala tapi kelihatan kayak itu nah eh kurang baik tuh nah eh jadi ikam Lebih baik di tempat ruangan nang kosong kaitu jangan ada dadaian kaitu hihi. Kada papa ikam handak bajoget tuh hak ikam leh heeh mantap lanjut akan aja gasan bubuhan ikam. Oke kawan lah jadi kawan eh video reaksi kita sampai di sini haja kawan lah heeh jangan kada ingat gasan bubuhan ikam

Kawa inya manuju seribu subscriber kawan ai he he mantap mantap mantap kita saling mendukung aja youtuber benua nih oke kawan lah sampai di sini aja kawannya video kali ini mudahan kita bertamuan pulang kawan lah mudahan bubuhan ikam ketujuh lawan video yang aku ulah nih